Fra Giorgio Correa, ir-Reverendiss Musinjur Gran Mastru u l-Venerabbli Kunsill jaħtru lil Fra Onofrio Belvier u Fra Giovanni Durant u lill-Assessur Konsultatur Magnifiku Melchior Cagliari biex jinvestigaw u jirrappurtaw lilna dwar din il-mewt krudelissima. U tagħliex aktar ħin? Kif għadna żgur ħadd mhu ser jagħrafna. Paolo, irrid inkun ċert. Wara kollox, Dave fejn taf? Issa l-aqwa li wiċċna mgħotti. Ejja nefqu. Ma nistgħux indumu aktar. Stanna, stanna! Dan kien każ ikrah f'sena annus horribilis għall-Ordni ta' San Ġwann. Il-każ kien makabru, bi qtil bla ebda ħlief. Il-qtil tal-Kavallier Portugiż Fra Giorgio Correa qajjem għas sħiħ, kemm fost il-Maltin illi kienu semgħu bid-dettalji makabri ta' dan il-każ, iżda l-aktar fost il-membri tal-Ordni nfushom, sal-Gran Mastru Jean Levesque de la Cassière innifsu. Dak li tikteb inti jirrifletti bħall-mergħa fuq l-Ordni. It-tħażżiż tiegħek tal-lum għad jispiċċa biex jisfa ta' xhieda għall-posterità. Dan ikkonfermah, Eċċellenza. Ma jgħaddix jum wieħed li ma nitlobx għall-interċessjoni ta' Missierna San Ġwann il-Battista, biex idawwalni moħħi fuq dak li nikteb u dak li nħalli barra mill-ġrajjiet tal-Ordni tagħna. Il-Gran Mastru Lacassière kellu raġun jinkwieta dwar ir-reputazzjoni tal-Ordni fl-istorja. L-affarijiet xejn ma kienu jidhru sejrin sbieħ għall-ġejjieni ta' din l-istituzzjoni. Fra Bel Ver, bħalissa għaddejja sħaba sewda minn fuq l-ordni u m'hemmx li tfittex tgħaddi. Il-piki u r-rivalità fost il-membri qed jiksru l-ordni u d-dixxiplina li għandhom jirregolaw ħajjitna f'din l-ordni glorjuża. Nifhem il-preokkupazzjoni tiegħek. Barra minn hekk, l-aħbarijiet li qed jaslulna xejn m'huma sbieħ. Fi żmien sebat ijiem waslet l-aħbar tal-azzjoni insensata tad-Doge ta' Venezja, li qabad u kkonfiska l-proprjetajiet kollha tal-Ordni fir-reġjun tiegħu, u mal-proprjetajiet, il-ġid u l-assi kollha miġbura mill-Ordni. Serqu Simonija mill-aktar mod sfaċċat. Il-Qdusija Tiegħu il-Papa nnifsu qed jittratta dan il-każ bl-akbar urġenza. U xi ngħidu għat-telf ta' Jefenn San Paolo? Varat biss ftit tax-xhur ilu! Dak ukoll ħalla diqa liema bħalha. Diġà ordnajt għadd ta' galeri biex ibaħħru lill-Arġerija u jagħmlu ħaqq minn dawk il-kursari slavaġ li għamlu ħerba mill-ġifen! Dak il-ġifen sewa flejjes kbar. Din l-aħħar sena kienet waħda ħażina ħafna għalina, annus horribilis. Imma issa naħseb ikun aħjar jekk nitħaddtu dwar dan l-orribbli delitt tal-Kavallier Correa. Lacassiere iddeskriva dan il-qtil bħala crudelissime mortis, mewta mill-aktar krudili. Għaldaqstant ħatar tliet kavallieri sabiex jinvestigaw dan il-każ. Wieħed minnhom Fra Onofrio Belver. Dan il-każ qajjem il-ħtieġa illi l-qattiela jinqabdu malajr kemm jista' jkun. F'kull kelma li tingħad waqt l-investigazzjoni, f'kull ġest u azzjoni li tittieħed minnkom il-Kummissjonarji, trid tiġi osservata l-akbar prudenza. Belver, fil-pożizzjoni ġdida tiegħu, beda jitkixxef f'dak kollu li seta' dwar il-Kavallier Giorgio Correa. L-ewwel ma tkellem kien il-Kavallier Antonio Sampaio, ħabib fidil tal-vittma. Fra Giorgio fl-eqqel tal-assedju kien qata' figura fl-ewwel attakk fuq Sant'Iermu. Aktar minn tliet kwarti tal-Kavallieri u magħhom il-ġellieda pajżana Maltin kienu tilfu ħajjithom. Għalkemm malamente ferito Fra Giorgio Correa bil-qlubija u kuraġġ li ma bħalu baqa' jitqabad sal-aħħar. Hekk. Fra Correa ġej minn familja nobbli u rispettata ħafna. U għamel ħafna l-ordni tagħna. Sewa qed tgħid. Il-familja Correa għamlu ħafna ġid u unur lill-ordni tagħna. Huwa proprju dak li għamel dan id-delitt għaldaqstant terribbli u oxxen. Issa inti mejjus ħabib sew tal-vittma u x'vera. Jekk mhux laqwa ħabib tiegħek u x'vera. Allura, min taħseb li seta' kellu l-iskop li jtemnu ħajtu? Seta' kien il-motiv. Diffiċli issib raġuni mingħajr l-ebda ħil ta' provi. Ħanfakrek ftit. Daqs 13-il xahar ilu, il-vittma Korea ġie appuntat bħala awditur għad-djar ta' Kastilja u Aragona. Eżattament min kien taħ din l-inkarika tal-awditur? Sten, sten, taġġilx, taġġilx. Mela, il-vittma ġi mażul biex jikxef l-eltijiet, il-ħmieġ, id-nubiet ta' tnejn mill-akbar fazzjonijiet li għandha l-ordni, Kastilja u Aragona. U ħadd ma jista' jinjora l-fatt li biex jagħmel xogħlu l-awditur irid jikxef kull sigriet. Sa ninqas wieħed żgħir biex toħroġ l-verità mill-investigazzjoni. U ovvjament beda jagħmel ħafna edew. Barra minn dan, il-ħatra tal-awditur ġiet direttament mill-eċellenza tiegħu nnifsu. Mhux kif is-soltu jiġri mill-Konsilla tal-Ordni mingħajr l-ebda ntħil minn ħadd. Għaliex? Ma nafx. Naħseb inti taf aktar minni, għax mitħla sew ta' Grand Master. Ek taħseb? Hmm. Hmm. Il-laqa spiċċat biż-żewġ kavallieri jissuspettaw f'xulxin. F'moħħhom beda jberen il parti l-oħra edha żżomm mistur xi tarif. Biss kien ġara li qabel kien seħħ ukoll att infami imwettaq mill-Kavallier Giorgio Correa.

U lanqas biss ma ġie kkunsidrat mill-kummissarji li ġew imqabbda biex jinvestigaw il-qtil tal-Kavallier Correa. L-imsejkna mara ma kellhiex konnessjoni ma' xi persuna influwenti jew ta' saħħa. U bħalma kien jiġri f'dawn iż-żminijiet, bħal bosta oħrajn, tħalliet issofri l-konsegwenzi waħedha bla ebda rikors għall-ġustizzja. Anġella, morru ftaħlu l-bieb, onġiju l-kavallier. Ħajjaddi l-kavallier, onġiju, onġiju, Anġella. F'dawn iż-żminijiet, każijiet bħal dawn kienu jiġu injorati mill-Kastellanja. li hija l-qorti li tieħu ħsieb il-ġurijiet tan-nies komuni, kemm Maltin kif ukoll dawk barranin li jgħixu Malta iżda li ma jkollhom l-ebda konnessjoni diretta mal-membri tal-Ordni, filwaqt li l-qorti magħrufa L-Isguardio kienet tieħu ħsieb reati magħmula mill-Kavallieri jew inkella reati magħmula għad-dannu tal-membri tal-Ordni. L-amministrazzjoni tal-Kavallieri f'Malta kienet magħrufa u ammirata għall-mod preċiż u ordnat li bih kienet iżżomm id-dokumentazzjoni tal-istorja u l-ġurijiet. Il-Qorti, magħrufa l-Isguardio, kienet tieħu ħsieb li żżomm id-dokumentazzjoni tal-verbal ta' kull ġuri fost segretezza kbira mill-membri tal-Ordni infushom. Il-problema kienet illi filwaqt illi d-dokumenti kollha li jaqgħu taħt il-kappa tal-Castellania kienu jkunu mgħassa tajjeb u bl-akbar reqqa, id-dokumenti tal-Isguardio kienu kważi dejjem kollha jisparixxu. l-iskandli tal-membri tal-Ordni kienu jiġu eliminati. Bla dubju l-vittma Correia kien imdawwar b'ħafna dewwa, u ħafna bħalu kienu Portugiżi. F'dan jien inġorr parti mill-ħtija. Meta appuntajt lil Kavallier Correia biex jispezzjona l-flejjes fid-djar ta' Kastilja u tal-Portugall, Jeżamina l-qagħda tal-finanzi tal-bereġ, u għamel l-għedewwa, u tilef il-ħbieb. Tkellem ma' Sampaio, u ħarġu ċertu ntriċċi. Dal-aħħar ħuna Correa deher imferfex, beżgħan. Kien joħroġ filgħodu biss, u hu miexi fit-triq, dejjem iħares lura. Kien jissakkar ġewwa u jitfa' l-istanga fuq il-bieb ta' barra biex ma jkun jista' jiftaħ lil ħadd, lanqas lili. U mbagħad sa fl-aħħar ftemt miegħu illi nħabbatlu b'ċertu ritmu bħal waħda, tnejn maġlin, tlieta bil-mod, biex ikun jaf li jien u jiftaħli. Imma minn min kienet jibża'? Ta' sikwit kien isemmi il-bejtiet, il-bejtiet tas-srib u kif jista' jaqridhom. Fl-aħħar instab tarf tal-kobba. L-użanza hi illi dak kollu li jkun jippossedi l-maqtul jgħaddi taħt il-kustodja tal-Ordni biex b'hekk ikunu jistgħu jaraw kif l-aħjar jiddisponu minn ħwejġu, anke l-istess ilbies tiegħu. Fil-każ tal-Kavallier Correa, fi ħwejġu nstabu xi kitbiet u noti ta' importanza. Ġew eżaminati u nstabet kitba illi fiha kien juri ċar illi kien hemm dubji serji dwar l-imġiba tal-Kavallier Pereira. Bdejt nisma' diversi stejjer issa li lħaqt awditur. L-iktar storja li tkexkixt u tħawwadt kienet dik tal-Kavallier Fra Juan Pereira. Jidher li Fra Correa sab xi fatti li ma xtaqx li joħorġu fil-beraħ. Xi ħaġa sab, imma xiex? Fejn qatt tobsor. Ma tajt minnu. Il-vittma Correa ma jagħtix dettalji, imma jidher ċar li kien qed jinvestiga l-Kavalier Pereira. Ikkun imfaħħar isem il-Mulej f'aretro Satana! U s-sar minnhom dawn l-oġġetti misħuta? Correira jiddeċiedi ma jgħid il-Ħadd, meta jkun jaf kollox, Iffaċċja waħdu lil Juan Pereira. Pereira kien jaf li Fra Correa kien wasal għal xi provi li bihom saħansitra seta' jixlih, mhux lilu biss, iżda jingħad li kien hemm oħrajn ukoll imdaħħla. Sakemm f'daqqa waħda, Fra Correa instab mejjet b'daqqiet ta' sikkina. Il-Gran Mastru Lacassière ried jieħu azzjoni minnufih. Ieqfu, jaħsra! Inkolkom f'minhom minni! Jekk tridu l-verità ngħid li tridu intom, għax aħjar il-mewt mill-li dan kollu. Ma niflax iktar. Dambetti, dambetti, dambetti kollox, dambetti li tridu, dambetti, dambetti, dambetti kollox. It-tħaddim tat-tortura ma damx ma ġab ir-riżultat mixtieq. Pereira wasal ukoll biex semma' oħrajn li kienu midħla ta' dak li kien qiegħed iseħħ. Hu ġie mgħallaq mill-bojja flimkien ma' sitta oħra li hu kien kixef bħala kompliċi miegħu. L-iġsma tagħhom ġew imqatta' biċċiet u mitfugħin il-baħar. Biss, xorta waħda jibqa' d-dubju. Meta titħaddem it-tortura, huwa minnu illi toħroġ il-verità? Jew inkella joħroġ biss dak li jkun jixtieq jisma' l-prosekutur? Każ ieħor li jħalli ħafna truf u dubji. Pereira tkellem waqt it-tortura. Qal il-verità? Jew inkella tkellmet it-tortura? Kien ħati jew le?